kuneta kutete hayi mwana zvandaona kwewanzi kozondisa paenda ah chaiwo ngangondidedza malast minutes wati hembe ndandichikumbira nefa ko zvinhu zvirombokumbirerei waidi kuuya ukandiudza bebe tikataura nyaya yacho ini musi wacho pandakakudza apa tichimwe nezvimwe hedu tingataure ka
mirira zvako zvatinomuchetokuya Nei chiko kutsvaga mukadzi muhombe kudaro? Ndakazvishaya wewe, uzouya afa anotsvaga mukadzi akadaro. Nemi murani mese anga ashaya imi mana bongo. Eh, amen, anditi pepe yakandidadira. Obazi. Eh, mama muri mama mchitochata. Ah, nei tiri su tiri kumberi kuya kuya. Izvi zidai musinombotambura zvamaite zvikuya makapfeka zvakabakati pfegerera. Nai imi pamuchato kudai. Koiro gown racho. Iwe gown iri iri andiri kazouyo iri pane mukadzi wanonzi mukadzi wangu. ndokwaratorwa sha iwe akapiwa nemukadzi iyoyo kandikuriziya eh. ndakariona amba macho pamaphotos ndiro hmm. ndiro gawa ah, uza vakaita vakaita zvelast minute kangongomanya manya baba he kuvanhu vanochatireiko kana usina mari ah, ivo vazive here kuti vanhu vepambozimbabwend vava vadonze tisoka takazviita tisoka itoturais kuhanzi vachatika vaenda vari hmm. vaenda vari paizvo vachifamba ndazombozviterera kana ah. netutu rice tutu ina ndichanzwa chinyarara kwawaenda shamwari rice nepo andadzokorodza ndiko pandaspoilwa dress rangu iri ndakuona kai uchienda Ah, kumasekeni. dana ndidzokorozei
nedresi nyamakarova Ih, sha sha turaisi twacho
pane difference ye- unomboziva kuti zvi- pane difference yevaperekedzi nemabridesmaids vaive vangori vaperekedzi kunge mutatu wabomzo wangu ndakaona uyongeri yekudhara kai sha nguva ino ivo nomusikana muchiita zvekumanyidza nodaro aiwa vanonyanya kuda kunzi tisu vai vai kana iyo sutu mm, iwe uyo umuzivere uyo iyo hanzi sutu yakatoipiwa ka iyo ndakudzwanise mune gauni handichengeri amai uyu here wapasera kuvedako mm, amai mwana kondazobaka maspoon izvo zveplastic unozvidiwa mm, kumba hakuna amai mwana tanzwa ne unozvibvaka vana vekukire zvivana zvivana zvenyu zveku mm, ameno totodyisa kumba isi ko keke mainana mainana keke rakagadzirwa nani keke mainana hanziwo ah, chimodo icho chiyo chikangoiswa aiswa musoro eh, kana wazonereke futi mapirwa titwa keke racho kungonzi vekufa hama dzemukadzi hama dzemurumekumhanya mhanya kuta kudarohama dzemurume wamudyehama dzechikadzi udotika ukama
anotete ndemotamba ndaenda ndikanotamba kumufadza uchamunzwa kuzotaura muraini muno kuti tisu takachata zviregedze zvakanangu kana ndisina mari handichate handichate chate vedu tinongodya uzvichomaizokungodzokorodza kachikafu sezvataita tinongodzokorodza izvo asobva usina kudya kana ndazvekupikoda kubata kabhazi ravo iri ndandichazononoka
mubrazzi pressure iye yaitika memo transport yacho ndozoiwa nemanje ndokura makombi two kuzoda kuchata kwakanakanaka ndopaperera mari yechikafu ipapo ka mm. pakuti cause venyu yaka venyu yakanaka ndiri kunyepa aiwa venyu bo ndatotorwa mapikicha oh, panyika ndandichatorwa kupi kuyo ndaboe kana nezvangu zvakuzi kuneta kane magogo aya ah, ndaona mafu mamusenge mukumborisa vanhu vese kufadza vanhu kuti ndinochena ndaida kukasvatisa chimukadzi chake ichocho aiwa eh. makasiya makomborera chienda ani kwandendivhairira saka takadida kuti unoratidza kuti yaiwa hona chimukadzi chaanacho izvizvo hona chimukadzi chaanacho papai uti papai asi kutodemba ana simba tanga ndikatoveri nasi zvisiya nima yedu
muragedzi anotamba kupa kuda kungoenda kunovarakidza koko ndichatodeni but ndinge tisingataure nini hanga